Моны линобатка ясыйлар, обязательно эченә куштылар. Ниндидер уен шариклары аталар. Тир. Кафелар, мафелар, бүтүнсе бар. Акча гына кирәк. Игрушный машиналар. Паркның территориясендә бәләкәй генә ни дә бар. Нәрсә ул?

Да. Егетләр эшлиләр. Менә тагын бер страус йөри. Абзый. Абзый, киләл монда. Бигрәк здоров. Мин моңа страуслар күгәли, мондый здоровыйлар түгел. Болар бигрәк мощный. Шундый бәләкәй башка нинди мощный гәүдә. Карагыз әле сез. Кешеләр арасында шундыйлар бар. Әс уйлыйлар, но бик көчлеләр, хөкәмәт. Омлай мине сугып үтерә ала бит бу хайван. Бер маймыл жоклап ята рәхәтләнеп кызуда. Икенчесе тегенең ниләрен эзләп утыра. Битләрен чырайын кысып. Эй, маймулкин. Эй, маймулкин. Бетләр ничек бит ашый рәхәтләнеп. Үзендә бетләр бар мөгаен. Монда инде мотор кошлар. Бераз инде мутный әтәч. Теге 70 елларда бар иде бит, мутный чалбар кияләр иде. Шуның кебек. Мутный петушок. О, монда бу 70 елгы тавыклар бит әтәч, карагыз чәчләренә. Теге 70-е моды. Эй, петушок. Күрәле монда. Мине кстати не мондый тавыклар өйдә. Вот. Менә маймыллар утыра. Детский питание шоп. Печенье белән. Сәмсез җегетләр. Ничкәләрегез? Сез кайсы районнан? Пластик ашап утыргансыз. Ашама пластикны. Мында старшой макарон ашап утыра. Мында берсе. Ого-го. Карыйбыз тегендә кемдер тавышлар килә. Арслан тавышы ашаганмы? О, карагыз монда.

Эх, Карынчыкка частып утыра. Бөркетләр. Җыелганнар. Сәр карап утыралар. Монсы нинди истеребетниклар тагын. Ох, малай. Җип бәрде берсе. О, монда күп икән. Һә, бөтенсен дә күрербез Алла бирса. Менә кабатның кызлары җөри. Берәсе әйтсә, Душанбеда дуңгыз юк дип. Әйтегез, зоопаркта дуңгыз бар. Обычный агач яфракларын ашыйлар карале. Тамаклар ашып беткән. Менә Душанбе аюлары. Шакирҗан белән Алимҗан. Ике братан. Менә арысланнар. Кара утыралар. Мужик каясың? Йоклый что ли? Чет хатыннар гына монда. Мужик күренми. Нукайып карап утырам я. Мужик мондадыр, может?

Монда да мусор тутырганнар. Чистный чистоплотность турында сөйләргә бик теләмим сезгә. Менә карагыз. Бер матур гына шакал йөри. Нәрсә арасында? Халык честно әйткәндә яшьләре дә шулай, өлкәннәре дә шулай. Бөтенесен әйтеп карадым, алай эшләмәгез дип, миңа каеп карап торган, ник син безне өйрәтәсең дип. Мәйтәм, үзегез мөселман бугай бит. Бөтен җирдә чисталык турында сөйлисез. Аннары ачуланып, чүбен алып, мусорга ташлыйлар, мені карыйлар дагы. Что ты такой дип. Иракта атлар урнашкан, аларны күрсәтеп тормыйм инде. Безнең татар и башкирий дә ат белән, ишәк белән, пони белән беркемне аптыратып булмый, бездә бар инде алар. Казлар да бар бездә. Менә карагыз. Аккошлар. Бик мотор. Мондый кәҗәләрне мин кишлакларда күп күрдем инде. Ой, кара нинди мотор. Теге интернетта бар бит, буянып фотолар аша торган кызлар кебек, шулар кебек. Э, мотор торып буялган, ниләр күз кырыйлар ясалган, ниләр эшләнгән, шуны карап тора. О, карагыз әнә, архар. Здоровый сарык. Алар аны архар дип йөртәләр монда. Вот менә монсы, конечно, племенной нәстәкәй. Здоровяк. Сугып чыгарга да мушка безне. Дөя бар бит инде, ну, э, бәлки Татарстан кешеләренә дөя бит инде ул яңалык кебек күренсә, мин инде Казахстанда Бер атнадан артык яшәдем, йөрдем. Андагы ул дөяләр. Сыер урына, сарык урына йөриләр бөтен җирдә шул дөяләр. Шуңа мин аларны күрдем дә, кочакладым да, өсләренә дә утырып йөрдем. Фотоларга да төштем. Дөя мине гаҗәпләндерә алмый инде уже. Агын да күрдем, карасын да, сорысын да, көрәнен дә. Бөтен төрләрен күрдем. Менә мондый сарык күргән җук әле, карагыз әле. Колаклары биегрәк моның, куянныкыннан да зуррак. Бигрәк мощный колаклар. Менә дигәндә. Карагыз. Җыннарда костюмны ашаган. Обед вакыты җитте. Мендицкий паркта менә Монда бик матур гына кафелар, бер 3-4 бар. Более-менее 20 самонига таптым бит инде плов бер тарелка, плюс салат. Рәхәтләнеп ашап Эчеп китермен ала теләсә. Әйди кыйммәт чыкмый. Бит 170 э, сум. Даже дешево можно сказать. Чөнки бу бит ни? Туристический урын. Менә шушы зур тарелка плов, ә бу бәләкәй түгел, дуслар. Чыннан да зур. 170 сум салаты да бар. Шуңа тагын Таҗикстан, минемчә, самый арзан Казахстан, Үзбәкстан белән чагыштырганда бәяләр буенча. Ашап чыктым, җай иттем, әзрәк хәл алдым. 22 самани түләдем. Безнең акча белән шул 180 сум чыгадыр инде. Плов, чәй, салат.

Студентлар бик матур киенгәннәр шулай. Вообще, отлично. И бөтен студентлар шулай матур киенгән. Деловой. Безнең теге рәсәйский студентка карасаң бит инде садака бирәсе килә обычно. Ә болар наоборот крутяк. Ә монда бит ниндидер дворец. Кохи Навруз дигән. Бәнди. дәүләтский организациядер инде. Ә мин әнә тегендә күлгә барам хәзер. Юлны йөгереп чыгыра кирәк берничә кеше күрмәгәндә. Чөнки переходлар белән проблема, әллә кая тегендә переход. Халык белән басып торам, юлны йөгереп чыгырга. Неудобно ясаганнар. Юлны чыгырга бик мәшәкатьле. Бик мәшәкатьле ясаганнар. Юлны чыгып булмый прям. Үчкә-мүчкә. Менә бит инде монда бик матур здание. Каһи әллә нәрсә дигән. Заллары да бар, чәйләр эчеп тора, ашап утыралар. Күлгә барып карыйбыз бит монда. күлне күрәбез хәзер. Турзда никак иногруф, ди ресторан ди. Бик супер бай кешеләр өчен. Ничего себе. Ә без барабыз күлгә. Менә теге күл, чаптырып йөриләр монда. От души. Таджик малайлары машинада гына түгел, лодкаларда чаптырып яраталар. Менә ничек резкий поворотлар ясап. Су керәс килми әле. Әзрәк тамак авырта башлады.

Кемдер өзеп алган да ташлаган. Бик матур гына чәчәк булып яткан бит инде, әй торган бит инде бу үзенең нурларын сибеп кешеләргә исләрен биреп торган. Ә кемдер өзгән дә алган. Мин әзрәк кенә мәзәгәрәк кеше үзем. Вот. Һәм аңлый алмыйм менә бу чәчәкләрне үстереп, аларны өзеп, кемгәдер бүләк итү минем башыма сыеп бетми. Бу бит үсеп утырганда шулкадәр матур. Ә без аны өзәбез дәген, кемгәдер бүләк итәбез. Ниндидер бер үзебезнең мәхәббәтебезне, хөрмәтебезне күрсәтеп. Беләсез, без стереотиплар гомерендә яшибез. Һәм шул стереотипның берсе, без матур гына үсеп утырган чәчәкне өзеп, по факту үтереп, кемгәдер ниндидер эстетик рәхәт алыр өчен бирергә тиешбез. Логик ягыннан караганда бик мәзәк. Ә, этик ягыннан караганда әйе инде, этикабызның ул формалаша, халык арасында булган фикерләр белән, төрле-төрле традицияләр белән. Һәм менә бу чәчәк традициясе тагын, әгәр без аны тарихтан карасак, мин аны бераз актарып караган идем инде тарихын. Э, Рәсәй империясендә андый гадәт булмаган. Бу бик оста гына иттереп ясалган маркетинговый ход диләр бит. Чәчәкне популярлаштыру Ул Европада унсигезенче, унтугызынчы гасырда башлана. Кешеләр акча эшлиләр менә шушы чәчәкне үстереп сатуда. Кайсы берләр әйтергә мөмкиннәр? Хәбир хәзрәт, без бит тавыкларны да үстереп суябыз, малларны да үстереп суябыз. Әй, җәмәгать, ансын мин аңлыйм. Ләкин итне ашап бит без сокланып утырмыйбыз аның матурлыгына һәм аннары соңыннан бит без аны алып ташламыйбыз чүплеккә. Киресенчә, итен ашыйбыз, чәгесеннән пирожки ясыйбыз. Шулай бит. Э, җонын сдавать итәбез анда сарыкның или, ну, белмим, кулланабыз инде. Даже шул сөякләрдән анда э, ниләр ясыйбыз, холодислар ясыйбыз полностью. Ә чәчәк нәрсә? Чәчәкне алалар да аталар. Алалар да ташлыйлар. Бер кемгә кирәге юк аның. Ул бозылып ята. Шуңа әйтәсем килә, логик ягыннан караганда бер белмим инде, әллә нинди ат күп нойга әйләнде инде бу. Менә чөнки мин Казахстанда видеога яздырмадым инде аны. Шимкент шәһәрендә булганда хостелга керер алдыннан күрдем бер мужик белән бер хатын очрашып, теге ниндидер конфликтлары булганмы, ниндидер талашлары булгандыр инде. Анда матур здание карагыз. Һәм теге ират чәчәк бүләк итте. Э, бер букет розы, белмим, бер 25-30 штук булгандыр. Белмим, теге кызга ничә яшь, шул кадәрдер инде. Может, 25 булгандыр. Роза, ак розалар шундый матур. И менә мондай канавалар бар бит Азиядә, менә шушындый канавалар. Монда әле чистарак су ага, тегендә Шымкентта бик пычрак су иде. Вот. Шул букетны шапылдатып, кыз ташлады да машинаға утырды да китте. Мин карап тордым 1-2 минут. Шул букетка. До конца аңлап бетерә алмыйча. Аннан инде хостелга кереп киттем. Чәйләр эчтем, ашадым. Вакыт бераз үтте һәм кичкә инде әзрәк карарга, йөрергә дип чыгып алган идем бит инде. Кичкә түгел, обедтан соң Шимкентны әзрәк карап алдым бит инде. Һәм нәрсә әйтәсем килә, ул букет шулай ята иде. Пычраны беткән, беркемгә кирәк түгел, сазлыкта. Әгәр бит күпме акча. Шушы чәчәкләр бит по сути тоже үзенчә бер яшәеш, бер хаятләре бар. Алдылар да аттылар, теге кызга ул кирәгемә бармый бу дип бөтен кадерен юкка чыгарды. Шулай иттереп әйтәсем килә, чәчәк үзенчә бер валютага әйләнде. Кайсысы үзенең кыйммәтен белдерә ала. Һәм шул ук вакытта бер ике көннән соң бер дә кирәк булмаган, сасып ята торган бер нәрсәгә әверелә ала. Әйе, мин Романтик түгел, ул күптән билгеле нәрсә инде. Мин романтиканы аңлап бетерә алмыйм до конца. Минем өчен ул мәзәк әйбер. Чөнки күбрәк логика белән мин үстем бәләкәй чактан. Шуңа менә бу чәчәккә дә карап, логика миңа әйтә, әгәр син чын күңелдән нәрсәнедер яратасың икән, син аңа зарар китерә алмыйсың. Әгәр син ул әйберне яратмыйсың, кулланып кына ташлыйсың икән, Бу мәхәббәт түгел, бу ялган. Чын жалган. Шуңа тагын әгәр кемгә дә чәчәк бүләк итәргә телисез икән, әнә хәзер бик яхшы системасы бар. Алыгыз да бирегез горшогы белән. А то 3 көн буе тора торган чәчәк онытыла. Ә горшок еллар буе тәрәзә төбендә. синең күңелең күтәреп торачак. Мин инде чәчәкне күтәреп йөрмәдем. Бер матур гына әби утыра иде, шуңа тоттырдым. И әби шатланып куйды. Вот. Шуңа хөрмәтле дуслар, кадерен белик. Үзебезнең кулланган әйберләрнең кадерен белик. Бер яшибез, бер тормыш. Шунда да матур иттереп уздырыйк. Күбрәк калганнарны үзебез белән алып китергә түгел, киресенчә, үзе-үзебездән соң күбрәк калдырырга ашыгыйк. Шуңа тагын мин бик хөрмәт итәм утын чабучыларны түгел, ә агач утыртучыларны. Үзләреннән соң урманнар үстерүчеләрне ниндидер каядыр иске-москы урыс шәһәрендә әллә нинди шапшак булган ишек алдында

Бүгін бит инха ничә сәгать? Бер 5 сәгать йөрим икән инде. Минем кебек ак кешеләр вообще күрмәдем дисәм, бер хатынны күрдем көне буена. Әллә инде болытлы җирләрдә дә йөрдем. Юк монда. Урыслар юкмы?

Монда шикарный дымнар. Бик матур гына, аккуратно. Шундый хәл. Монда тупик. Барып булмый мәчеткә. Малай бер 700 метр гына барганмындыр, 800 метр. Саташып беттем мин кая бу мәчкә барып җитәргә. Бигрәк мәшәкатьле юллары. Да кызык бина таптым. Центр Исмаилитов города Душанбе дигән. Шиитлар инде монда. Шундый бер направление. О! Ак кешеләрне күрдем наконец.

Обычный кирпич, но ясалган вообще матур иттереп. Бик интересный форматта. Раб саташы бетеп, тегендә монда юллар ябык, тупиклар, монда вообще буталчык. Аптырап такси заказ итеп, таксида килдем менә мәчеткә. Хәзер шунда керәбез. Бу зур мәчет бу, әкәмәт зур. Менә шушындый матур ниләре бар, порталлар бар. Берәү, икәү, күптер именно порталлары. И мәчет.

Шундый матур территорияләр. Шундый матур мәчет. Менә мәчеткә керәм намазга. Ахшамны укыдылар бугай инде. Чөнки озаккарак сузылды минем бу бару. Менә булган шушы көйтеп киләбез. Кереп укып чыгыйк, күреп чыгыйк. Чөнки Душанбеда алай күп карар әйбер юк, на самом деле.

Тегенде намаз залы бит инде. Басы бәйрәм көннәренә, гает көннәренә ачыладыр инде. Шушындый центральный, ә не внутренний двор.

Очень красивый.
Я прям да. поражен.
Казанский, да? Да, казанский.
Да.
Ача алмыйлар инде.
Но кереп 2-3 минут йөреп чыктым. 24 э, мең кеше теге залга, центральный залга сыя. 24 мең кеше. Күз алдына китерә аласызмы? И, в общем, менә бу без укыган сөннәт залы. Менә бу зал 150 мең кеше гаеткә җыелып намаз укый. Гаҗәеп цифра. 150 мең кеше. Әле комплексның тагын урыннары бар тегендә. Э, теге здание менә монда урыннар, монда урыннар, бөтенесе күп инде монда, короче. Гаҗәеп мотор, шикарный. Әзер әзрәк фотолар ясап алам да, ночной съемка и китермен. Менә бит инде башка ракурсны күрсәтәм сезгә. Манаралар монда, Центральный купол. Әле моның белән генә мәчет бетми. Ул тагын монда дәвам итә. Менә монда тагын бер портал бар. Куполы белән. Вот. Намаз укый торган җирләр дип бар. Тәхәрәт алу монда. И тагын бер портал тора. Менә Күпме заллар әле монда. Менә монда тоже площадка намаз укыр өчен. Менә төнге Душанбе Меска инде. Хәрәкәтләр, культурный гына таштан сабыннары бар, ниләре бар.

Все яхшы. Узды дип уйлаганым инде, мәйтәм, бер нинди кызык әйбер дә таба алмасмындыр инде, чөнки город относительно современный и иске биналар монда почти юк та, бөтенесе яңача, заманча биналар. Но бу мәчет минем күңелемнең бер өлешен яулап алды. Хөрмәтле дуслар, әгәр Душанбага киләсез икән, обязательно бу үзәк мәчеткә килегез. Менә мин туры килдем инде. Душанбе шәһәренә дүшәмбе көнне килергә. Понедельник дип тәрҗемә итә бит инде дүшәмбе. Шуңа күп музейлар да эшләми, понедельник көнне җал итәләр дүшәмбе. И центральный залны ачалар җомга көнне генә. Шуңа да гына инде килсәгез, җомга көнне булсагыз, обязательно кереп, карап, күреп чыгыгыз. Мәчет стоит. Гигантский мәчет. Матур мәчет, шикарный мәчет.